Tajjeb ħafna. Mela, jiena din il-preżentazzjoni qasira eh, se jaħtela eh, ek il-qari kritiku ta' poezija jew kif kull darba li taqrat għal poezija ġdida. Issa. Ħanibda ehm, bitwissija, għampoġġja b'dak il-mod. Eh, kelli diskussjonijiet twal interessanti ħafna ma' Rachel u nirringrazzja tal-ħin u tal-pariri u tal-diskussjoni. Ehm, u ma nixtiex ninsa nirringrazzja fil-fatt lil Rachel. Kif tafu jiena minix speċjalizzati, ma speċjalizzajċ fil-pedagogija. Jiġifieri dawk fostkom illi qed jistennew illi jiena se ngħidilkom x'għandkom tagħmlu fil-klassi mal-istudenti tagħkom, jiddispjaċini imma se niddiżappuntakom. Ma naħsibx illi dan huwa qasam illi jiena nista' nitkellem b'kompetenza, eh, kompetenza magħkom, Speċjalment għax intkom ferm iżjed speċjalizzati u, u imġarbin speċi f'dal-qasam, imkissrin f'dal-qasam, iktar għandkom ferm iżjed kompetenza u esperjenza minni. Il-qasam tiegħi huwa l-kritika letterari kif tafu u saċertu kun ċerti aspetti ta' teorija letterarja u, u anki tal-istorja letterarja. Eh, li se nagħmel illum huwa li naqsam magħkom mod wieħed ta' kif tista' tanalizza poeżija. Jiġifieri sentikom l-esperjenza tiegħi. U l-esperjenza tiegħi minix qed ngħid li tot iżjed minn tagħkom hija esperjenza tiegħi. U nittama li tgħinkom f'din il diskussjoni, jew biex nużaw kelma li tintuża ħafna llum, f'din il-konverzazzjoni speċi dwar il-kritika tal-poezija. Jekk isibu xi ħaġa minn dak li se ngħid utli naf li se tapplikawha fit-talim tagħkom tal-letteratura. Jiġifieri Isu dan huwa il-bidu ta' proċess speċi eh, għalikom iktar milli eh, prodott li tistaw taqbdu u tużaw intom stess fil-klassi. U dan tamlu speċi skont ix-xogħol li se tiddiskutu, skont il-poeżija partikolari li tkunu qed tiddiskutu eh, intom mal-istudenti tagħkom Skont l-istudenti li jkollkom quddiemkom, jiena kontinwament nitkellem ma' għalliema b'livelli differenti fis-sekondarja u anke fil-primarja, ma' speċjalment fis-sekondarja, u kontinwament nisma' eh, stejjer differenti, esperjenzi differenti, ħiliet differenti, realtajiet differenti. U għal daqstant, intkom, essenzjalment intom l-esperti, intkom, u iktar u iktar intkom l-esperti tal-klassi ta'kom u tal-klassijiet individwali ta'kom. Naturalment, u kol skont il-rizorsi li jintkom ikolkom eh, skont il-rizorsi li jintkom ikolkom fidejkom u skont il-ħiliet u l-esperjenzi differenti ta'kom. qed ngħid il-ħiliet differenti mhux għax ehm, hemm min għandu ħiliet u min m'għandux, imma il-kol kemm aħna għandna għandna loqsma li, li, li fihom aħna iktar b'saħħitna minn oħrajn. Per eżempju, jaf ikollok għalliema tal-letteratura Malti jew tal-Malti illi tħossa komda ħafna titkellem dwar l-istorja ta' Malta u allura tqiegħed poezija bħal tal-Lilian Xiberras bħal min utira, f'kuntest storiku partikolari jaf ikollok għallim jew għallima li hija b'saħħitha ħafna fejn tidħol fejn jitlu l-perspettivi femministi. U allura tista' tagħti interpretazzjonijiet interessanti ħafna eh, fil-każ ta' poeżija bħal bħal din il-poezija li se nipprova niddiskuti fuq fuq jena bħal minnu tira ta' Lilian Xibaras, jew poezija oħrajn ta' Lilian Xibaras, u ovvjament anki l-poeziji ta' poeti rġil, il-feminizmu mhux qiegħed għal kittiba nisa, il-feminizmu huwa mod ta' kif tħares lejn fost l-oħrajn lejn il-letteratura. Ehm, Naħseb kelli nagħmel kelli nagħmel nota oħra wkoll. Jiġifieri imma hija implikata wkoll f'dak li li qed diġà, jiġifieri jiena minix se nżomm lura milli ngħid ċerti affarijiet għax se jkun hemm għalliema li dawn ma jħossux li jistgħu jgħiduhom mal-istudenti tagħkom. eh, tagħhom. Jiġifieri jiena mhux se nevita li nuża kliem illi naf illi ħafna minnkom jekk mhux kulħadd mhux se jużah ma l-istudenti tiegħu. Jiġifieri hawnhekk aħna grupp ta' għalliema le illi qed niddiskutu x'tista' tagħmel meta ikollok qudiemek poeżija u titaqra tinterpreta b'mod kritiku. Kif dik Kif dak l-għarfien li aħna nibnu bejnietna bħal meta l ma jkunu qed jitkellhom jitkellmu bejniethom fl-istaffrum jew qed jikkomunikaw bejniethom ma nafx fuq sit eh, soċjali jew meta jkunu qed jaraw noti fuq siti differenti li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Dik id-diskussjoni m'għandix tkun marbuta mal jew limitata minħabba dak li effettivament inti se tgħid lill-istudenti. Jiġifieri eh, li naqraw Lilian Xiberras bħala kittieba feminista ma jfissirx li aħna se niddiskutu l-istorja tal-femminizmu f'Malta, il-relazzjoni ta' Lilian Xiberras jew is-sehem ta' xi Lillian Sciberras ma nafx pereżempju fil-Partit Komunista Malti, eċċetera, eċċetera. Imma il-fatt li aħna nafuhom dawn l-affarijiet li nkunu ddiskutejnihom bejnietna li nkunu qrajna fuqhom, jien naħseb li jgħinna biex bil-lingwaġġ adattat fil-kuntest adattat illi intkom tafuh ferm iżjed milli nafu jiena għax kulħadd jaf il-kuntest individwali tiegħu eh, iktar minn min, min, min, min mhux qiegħed jgħix dik l-esperjenza, intkom u bat tistaw taħdattawħ għal kuntest partikolari ta'kom. Għalek qabel xejn nixtieq nirringrazzja l-laqda tal-għalima tal-Malti Eh, minħabba l-ħidma li qed tagħmlu biex iġibu lill-għallima flimkien naħseb xi ħaġa importantissima. Aħna kif tafu trabbejna jien naħseb iktar minnkom minħabba l-età eh, f'sistema edukattiva li imbuttat ħafna l-individwaliżmu U allura meta bħala studenti eh, irawmuna fl-individualizmu mhux faċli mbagħad bħala għalliema mbagħad inkunu nies li iffittxu li jaħdmu flimkien ma' oħrajn. Eh, u allura naħseb li laqda tal-għallima tal-Malti eh, kulħadd għandu jinkoraġġiha u jagħtiha l-appoġġ kollu tiegħu għaliex hija għaqda li temmen fil-prinċipji l-iktar fundamentali naħseb jien tal-edukazzjoni. U anke ovvjament tal-fatt li l-għaqda tal-għalima tal-Malti qed tiġib l-istudji tal-Malti il-qudiem. U fuq kollox nixtieq nirringrazzja lilkom tal-ħidma tagħkom bħala għallima tal-Malti għax tagħmlu xogħol imprezzabbli, mhux dejjem apprezzat, ġieli anki minn minn dawk minn dawk l-oqsma illi suppost iktar u iktar japprezzaw ix-xogħol tagħkom. Jien napprezza immensament ix-xogħol tagħkom, naħseb illi illi aħna midjunin lejkom u mhux qed ngħid hekk għax qed nuża xi tip ta' eh, mekkanizmu retoriku, serħu raskom. Verament napprezza u, u fej fej jiena u d-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti nistgħu ngħinu b'xi mod kif tafu eh, mhux biss lesti li ngħinu imma kuntenti li ngħinu u nieħdu pjaċir illi illi nkunu qed nagħtu is-sem tagħna wkoll fil-ħidma fil-ħidma tagħkom. Normalment jien nuża dal-ktieb Again, minix speċjalista tal-pedagoġija, ma dak li vera, vera jieġobni. Teaching the Art of Poetry ta' Wormser u Cappella, u għet minnom u kritiku li huwa huwa poeta. Per eżempju, affaxxinan il-fatti li tal-ktib jibda l-ewwel kapitlu huwa fuq ir-ritmu mhux fuq il-ħsieb, mhux fuq il-messaġġi, mhux fuq eh, kemm nistramba l fuq ir-ritmu, inkredibbli. U meta jitkellem fuq ir-ritmu, jitkellem fuq il-ġisem. Jgħid li l-poezija hija xi ħaġa li il-kelma propja li jużaw hija viscerali, visceral. Il-poezija xi ħaġa viscerali għax tidħol fil-ġisem u tgħixha b'ġismek speċi hija xi ħaġa jiena hekk użajt wieħed mill-ħafna verbi straordinarji li għandna bil-Malti. Speċjalija l-poezija isseħ f'ġisimna, mhux f'moħħna, ehm, mhux mhux ma nafx f'xi teorija imma seħ f'ġisimna. U ovvjament aħna ma nkunux kuntenti meta poeżija tibqa' biss qisu attività ċerebrali, attività tal-moħħ qisha xi tisliba, jew qisu xi eżerċizzju intellettwali akkademiku li trid issib il-metafora hemm, is-similitudni hemm, l-allitterazzjoni hemm, l-assonanza, l-konsonanza, r-rima, il-vers, it-tip ta' metru li qed jintuża, eċċetera. Dawn huma importanti, imma huma importanti għax jieħdu sem fil-ġisem tal-poezija, huma il-partijiet essenzjali, fundamentali, għandhom funzjoni fundamentali fil-poezija, imma mhumiex il-ġisem tal-poezija, flimkien jiffurmaw il-ġisem tal-poezija. U naturalment id-diskussjoni nixtieq nagħmel magħkom hija propju fuq fu kif jaħdem dak il-ġisem tal-poeżija u kif nistgħu niddiskrivu, kif nistgħu ninteraġixxu miegħu, kif nistgħu nitkellmu fuq essenzjalment b'mod kritiku, b'mod ehm, intelligenti, imma anki b'mod passjonali, b'mod emozjonali billi nħallu l-emozzjonijiet tagħna jitkellmu. Rachel semmiet li ħafna l-kwistjoni ta' ehm, tal-effett illi l-istudenti jridu jiktbu fuqu meta janalizzaw poezija, speċi inti sibt metafora. Issa għajd li fuq l-effett ta' din metafora, jew għajd li fuq l-effett ta' din l-azla ta' klim. Per eżempju, jħin minnom li l-jen xiberras fil-poezija tagħha bħal minutira, tuża frażi minn flok tuża nom. Eh, aħna u nitrabbaw jekk niftakar sew. X'inhu l-effett tagħha din? Issa għall-istudenti din hija sfida u nixtieq naqbadha lejn l-aħħar tal-preżentazzjoni qasira tiegħi. Imma la semmejta aħna u nitrabbew għalija hemm moviment fi għadik, għalija hemm proċess, għalija hemm esperjenza konkreta ħajja umana, għaliex huwa verb. Hi qed tuża verb. Minflok qed tuża nom, qed tuża verb. Qed tuża azzjoni. Qed titkellem mhux fuq it-tfulija bħalli kieku it-tfulija hija pakket magħluq jew eh, ritratt biex nużax biha li tużaji. jew memorja idea astratta, li hija titkellem fuq verb. It-tfulija mhix xi ħaġa li tippakkja u tqeda f'kexxun. It-tfulija hija xi ħaġa li tgħixha. U l-poeżija tissuġġerixxi ħafna minkejja li tajt tista' tgħid bil-kontra li t-tfulija nibqgħu ngħixuha. Naħseb din hija waħda mill-kontradizzjonijiet ta' din il-poeżija, naħseb hija waħda mill-kontradizzjoni, waħda mill-kontradizzjoni, skużawni, waħda mill-kontradizzjonijiet tal-poezija, għax il-poezija tgħix bil tgħix mill-kontradizzjonijiet, tgħix bil-kontradizzjonijiet, bil-kontradizzjonijiet. Għaliex? mhux biex tkun tqila, biex tkun antipatka, biex tkun misterjuża, imma xil-bnedmin jgħixu bil-kontradizzjonijiet aħna, aħna l-ħin kollu ngħixu l-kontradizzjonijiet, il-ħin kollu. U għal dawk li ma jafux dan il-ktib ta' ta' Wormser u Kappella, ktieb li min għandu kont mal-università għandu aċċess ħieles u b'xejn għalih kollu minn oxtra sa oxtra permezz tal-ProQuest. Ġviri kem titlu fil-sit tal-librerija tal-Università, tiktbu Teaching the Art of Poetry u effettivament għandkom aċċess għal ktib kollu. Dan huwa il-ġabra tal- tal-elementi kollha li hemm fil-ktieb. Mela, il-kelma li jiena tajt ta' kulur differenti hija rhythm, imma mbagħad innutaw eżatt wara sound baqa' fuq il-ħoss, mbagħad line, syntax, etc. Vera, vera ktib importanti, għalija ktib effettiv Tgħidli huwa ktieb effettiv għax ma rajtx kod boħrajn possibbli, jiena nista' nitkellem biss kif għattilkom fuq l-esperjenza tiegħi. Imma llum anki għaliex eh, ikolli bżonn speċi naqra affarijiet oħrajn meta nitkellem eh, fuq suġġett, iżu dejjem inħoss il-ħtieġa li naqra qabel ma nitkellem. Għażilt li nuża ktieb differenti li huwa dan, dan fil-fatt huwa sensiela ta' kotba u l-edizzjoni ċaj il-volum li li qed nuża jiena jidher li huwa volum numru 19, eh, hemm volumi differenti. Eh, dan huwa sensiela ta' kotba li naħseb illi għal kemm mhuwiex maħsub biex jgħinek tgħallem il-poeżija lil studenti ehm, tas-sekondarja tal-aħħar tliet snin tas-sekondarja, naħseb li huwa ktib li jgħinna ħafna biex inħejju ruħna biex imbagħad nagħlmu l-poeżija lill-istudenti eh, li jkunu qed jitħejjew biex jagħmlu l-eżami tal-Malti fil-livell tal-ċess tas-sek. U din allura diskrezzjoni qasira, bażikament il-ktieb, eh, volum, 19 il-volum qed nuża jien. Bażikament dan il-ktieb ehm, issa ħaj joffri metodu u jiena ħan idħol sasew fil-metodu punt wara l-ieħor. Huwa mibni fuq analiżi dettaljata imma organizzata ħafna ta' 15-16 il-poezija. Eh, jena zilt, jena ħaris li wieħed minn daw il-ħafna kodba, eh, u hemm ħafna ħafna, ġiviri hemm eċiren ta' kodba jew għaxriet ta' kodba ta' volumi f'din, f'din is-sensiela. Mela, il-metodu propost huwa dan li ġej. Jiġifieri, fl-analiżi ta' poeżija partikolari, ta' kwalunkwe poeżija ġifieri, il-iskema li jipproponu għal dan il-ktib tagħhom eh, l-edituri, l-kontributur ta' dan il-ktib, huwa li timxu li nimxu b'din is-sekwenza. Issa, tpoġġi il-biografija fil-bidu, ehm, jew eżatt wara l-introduzzjoni, issa dawk kollha ħan nitkellem fuqhom waħda waħda sewwa. Tpoġġi it-temi l-ewwel, tpoġġi l-istil l-ewwel, tpoġġi l-kuntest storiku l-ewwel, tibda għax tista' tistimula iżjed lill-istudenti b'xi adattament li jkun sar ta' dik il-poeżija Jien naf tibda b'intervista li saret ma' Lilian Xiberras li fija titkellem fil-fatt hemm sensiela ta' intervisti li d-Dipartiment tal-Malti kien ikkummissjona kienu ħadu ħsibhom Bernice Magro u Sefora Franca Lanza u fost l-oħrajn intervistaw lil Lilian Xiberras tibda minn hemm biex turjom lil din il-kittieba għax kif Jgħidu ħafna għalliema li studenti jaħsbu li l-poti huma kollha mejtin speċi u jgħixu f'dinja li m'għandha xejn taqsam mad-dinja tagħna. Dik fidejkom, naturalment, għax hemmhekk deħlin speċi fil- fil- fil- ehm, fl-għażliet pedagoġiċi illi intkom tqisu li huma l-aħjar l-iktar effettivi fil-klassi partikolari tagħkom. Wis probabbli intkom taddattaw anki l-metodu tagħkom skont il-klassi differenti li jkollkom. Anki jekk ikunu fl-istess livell jew fl-istess sena. Imma din din hija speċi il-prerogattiva tagħkom. Jien jinteressani illi xin il-kelma li, li, li niġġustifika l-għażla ta' daw l-elementi kollha, eh, imma naturalment mbagħad jiddependi x'tip ta' prominenza ta' tihom. Ħan issa niġu għalihom. Mela għandek l-introduzzjoni, meta ngħidu introduzzjoni, issa nispjega, imma bażikament fuq xi xini l-poezija, xinu ma l-affarijiet li jissemmew fil-poezija. Bħal minu tira mhijiex fuq il-tibdil fil-klima, bħal minu tira mhijiex poezija fuq l-inġenjerija eh, ġenetika mhijiex fuq il-ġlidiet politiċi jew pseudo politiċi f'Malta, mhijiex fuq ir-reliġjon, hija fuq il-passaġġ ta' żmien, l-ansjetà li joħloq il-passaġġ ta' żmien minn fuqna Eh, l-ansjetà li toħloq in-nostalġija tagħna għat-tfulija, Dawn huma temi, mela l-introduzzjoni se tħares li dak it-tip ta' temi, jo, temi bħal daw. Biografija. All right, aħna inqtajna minn dak it-tip ta' kritika impressjonistika illi kienet tiddomina qabel ma waslet il-figura b'saħħitha konvinċenti ta' Oliver Friġġieri fis-snin 70, qabel kien hemm ħafna kummenti eh, impressjonistiċi eh, li fihom suppost eh, min kienet jikteb dwar poezija partikolari iktar kienet jitkellem dwar min kiteb il-poezija u fiex jemmen il-poeta li kitiba dik il-poezija, jew iktar u iktar fiġi jemmen min qed jaqra dik il-poezija, aħna jien mhux qed mhux qed nissuġġerixxi u lem naturalment. Imma naħseb il-fatt li inti jkollok idea ta' min qed jikteb il-poeżija, ta' l-affar tal-persuna li qed tikteb din il-poeżija, tal-poeżiji l-oħrajn li kitbet, tad-dinja letterarja li l-poeżija li qed naqraw hija parti minna, tal-perjodu storiku li fiha qed li fih qed tinkiteb din il-poeżija. Dawn huma kollha relevanti U sakemm ma jbeduniex iktar milli hemm bżonn minn dak li effettivament qed nanalizzaw il-poeżija, sakemm jgħinuna biex naqraw il-poeżija, huma mhux biss naħseb jiena ta' għajnuna, mhumiex biss forċina għal qaritana, imma huma fundamentali għal qaritana. Ok, il-poezija fil-qosor, it-temi li hemm fil-poezija naturalment fil-plural eh, u din hemm enfasi fuqa anki fil- eh, fil-silabu l-ġdid illi jiena tajtu daqqa tajn blajnuna ta' Rachel Ehm, eh, għax hemm indikazzjonijiet ċari, jiġifieri ħafna minn dawn l-affarijiet li qed insemmi jien, apparti li tafuhom intom, jgħidhom ukoll is-sillabu. Eh, l-analiżi tal-istil, naturalment, il-kuntest storiku. Il-kuntest storiku mhux biss tal-persuna li kitbet il-poezija, mela mhux biss il-fatt li Lillian Xiberras, le, bidiet tikteb il-poeziji tagħha ehm, twilda wara l-gwerra bdiet tikteb il-poezija u pubblika l-poeziji tagħha fis-snin 70. Mhux biss dak il-kuntest storiku, ma anki l-kuntest storiku tal-poezija. Il-poezija fl-imma żmien hija ambjentata. Għax mhux bil-forsi kunu l-istess. Naturalment. Aħna għandna wkoll riżorsi straordinarji li ħafna mill-kritiċi ta' qabilna, inkluż Prof. Friggieri, ma kellhomx. Anki Prof. Eh, Serracin Onglos, so għat nsemmi eh, kritiċi importanti, kritiċi autorevoli, kritiċi illi kienu mħejn so għal dak li eh, għal dak li għamlu. U il- ir-riżorsi li għandna f'idejna llum jinkludu pereżempju li nistgħu naraw reċensjonijiet li ġew pubblikati ħafna snin ilu. Nistgħu naraw kitbiet pereżempju permezz tal-OER tal-Università tal-katalgu sewwa tal-librerija tal-Università permezz tal-mezzi elettroniċi insomma li toffrina l-Università Aħna nistgħu naqraw dak li kitbu l-awturi tagħna f'snin 30, 40, 50, etc. U nibqgħu ġejjin sal-lum f'rivisti bħal leħen il-Malti, ehm, il-Malti, etc. Ehm, dan l-aħħar saħan sitra għandek gazzetti bħal in-naħla u ehm, il-ħabib, le li ġew id-digitalizzati inkredibbli ġifieri tista' tmur u tara l-ewwel ħarġa tal-ħabib li fiha deret l-ewwel poeżija bil-Malti ta' Dunkar 1912. Daw kollha ġew digitalizzati u kollha tista' tfittex fihom għax huma ġew digitalizzati bl-OCR. Mem skużi, illum għandna ħafna ħafna riżorsi. Nirrepeti, issa intkom tafu jekk daw u miex affarijiet li se tużaw għalikom biex tħejju għal-lezzjoni jew effettivament u miex affarijiet li se tużaw fil-lezzjoni. Naturalment, semmejt il-dun karma xem taqsima sħiħa ta' sillabu illi hija marbuta mal-figura ta' dun karmu mal-pubblikazzjoni tiegħu. Tistgħu taraw pereżempju il-kuntest eh, editorjali li fih ġew ippubblikati uħud jekk mhux il-poeżiji kollha li għandkom fis-sillabu. Sewwa. Hemm xi kritika ippubblikata diġà marbuta ma' dik il-poeżija jew marbuta ma' dik il-poetessa ma' dak il-poeta. Saru adattamenti jew interpretazzjonijiet b'mezzi oħrajn, sar xi film, eh, per eżempju, il-poezija li qed tiddiskutu eh, hemm verżjoni eh, filmika, ċinematografika, jdola li tridu diġa li saret mill-istudenti tal-MKAS, per eżempju, u kif interpretawa taqblu ma l-interpretazzjoni tenkom biex taqraw dik il-poezija. Għax verżjoni e ngħidu audiovisiva hija wkoll interpretazzjoni. Tati fil-moment, anki anki qari huwa interpretazzjoni, jekk jien nisma' lil Lillian Xiberra staqra l-poeżija tagħha bħal minu tira, diġà kif tiftaħ ħalqa qed tagħti ton, qed tiddiċiedi ton li aħna ma nisimgħuhx ċe, aħna ma nisimgħux fiżikament fil-poeżija, sakemm ma nisimgħux il xaħat jaqra, aħna noħolqu it-ton tagħna. Jiġifieri anki sempliċement qari, anki tisma' l-Filip Farrugia għandhom jaqra poezija ta' Oliver Friġġieri, anki dik hija interpretazzjoni. Avolja mhux qed jagħmel analiżi kritika tagħha, Hemm suġġetti marbutin ma' dixxiplini oħrajn li jgħinuna biex naqraw eh, din il-poezija li għanna qoddimna, kwalunkwe poezija li għanna qoddimna. Jinnaf per eżempju hemm hemm xi ktib tal-istorja, hemm xi eh, kunċetti xjentifiċi li jgħinuna fil-qari ta' din l-istorja ta' din il-poeżija għal ħafna snin intkom iddiskutejtu ta' fjura u ibni kamra ta' ta' Immanuel Mifsud li deret fi ktieb dwar il-tibdil fil-klima. Kun interessanti le li anki tiddiskuti mal-istudenti dak li qed jiddiskutu probabbilment f'suġġetti oħrajn dwar it-tibdil fil-klima għaliex il-poeżiji mhumiex maqtuwajn mid-dinja huma Jekk xejn, interpretazzjoni tad-dinja, riflessjoni fuq id-dinja, għejxien mill-ġdid tal-esperjenzi tad-dinja, qed nirrealizza li l-ħin verament qed jiġri. Xebħ u differenzi ma' kitbiet oħrajn. Din il-poeżija tixbaħ poeżiji oħrajn tal-istess awtur, tal-istess awtriċi, tixbaħ jew hija differenti ħafna minn poeżiji oħrajn li qed tagħmlu fl-istess sillabu? Kif qed jinterpretaw tfulija eh, kitbiet oħrajn? U x'tista' taqra wkoll wara li tkun qrajt din il-poeżija? Mela, l-iskema li qed jipproponu eh, f'dan il-ktieb Hija hija tibda b'din. U l-introduzzjoni hija ħarsa ħafifa lejn il-poeżija. Mejnu eh, meta u fejn deret l-ewwel darba. Ehm, skużawni, fil-fatt ehm, il-poeżija fil-qosor dak li qed spiegajt qabel bħala l-introduzzjoni fil-fatt huwa eh, imnizzel fil-taqsima l-poezija fil-qosor. Mela, l-introduzzjoni xini ħarsa ħafifa lejn il-poezija in ġenerali iva dik iva, meta u fejn deret l-ewwel darba reputazzjoni tagħha bħala xogħol eh, letterarju użajt il-kelma reputazzjoni għax użawa eh, l-awtur ta' dan il-ktieb, anki jekk normalment reputazzjoni nużawa ma' persuni, mhux ma' kodba, Eh, stajt użajt il-fama, stajt użajt kif intlaqet, Sewwa. Xi kontro imma oġbitni l-kelma reputazzjoni għax qed titratta il-poeżija bħal li kieku eh, persuna, bħal li kieku eh, oġġett ħajja ngħidu hekk. Xi kontroversi li seta' kien hemm marbutin ma' dan il-xogħol, konflitti jew leni jew temi fiħdan il-poeżija. Dik tkun l-introduzzjoni. Il-bijografija, tarif bażiku dwar il-ħajja tal-poeta jew tal-poetessa, dawk l-avvenimenti, l-ġrajiet u l-waqtiet fil-ħajja tal-poeta jew tal-poetessa li jispiraw il-poezija. Jiġifieri iva forsi interessana li Lillian Xiberras eh, kienet librara u kienet eh, bibliotekarja u kienet esperta ta' dan il-qasam, imma probabbilment jinteressana iżjed forsi xi punti dwar it-tfulija tagħha, dwar kemm kienu aħwa fil-familja fej kienu jgħixu, flima perjodu forsi x'tib ta' skola marret, għaliex iġu aktar marbutin daw id-dettalji biografiċi mal-poezija li li per eżempju f'dan il-każ se se niddiskuti eh, jiena se nagħti ħarsa qasira liha. Poeżja fil-qosor. Mela deskrizzjoni tal-ġrajjiet ewleni li jissemmew fil-poeżija. Issa di fil-verità eh, għal-kem jenet nejt fil-qosor, fil-ktib hemm diskussjoni pjuttost fit-tul, eh, meta jgħidu il-poezija fil-qosor, eh, a summary of the poem speċi, il-kelma li jużaw huma hija summary. Fil-fatt hija ħarsa fil-qosor lej kull parti tal-poezija, nsemmi għawek fit-tieni punt, tarawa għawek fit-tieni punt. Jiġifieri Intkom diġà ħa tinterpretaw il-poeżija billi tiddeċiedu kif se taqsmuha f'partijiet. Sewwa? U meta ngħid partijiet naturalment mhux qed ngħid strofi, jew għanet jista' jkollok strofa waħda. It-tieni net il-poezija mhux bil-fors tkun pereżempju tematikament jew fejt l-ġrajiet li tirrakkonta maqsuma eh, fi strofi, għafi kollok tret strofi dwar episodju wieħed, jew dwar emozzjoni waħda, jew dwar eh, perspettiva waħda. Umbat ikollok strofa waħda dwar xi ħaġa differenti. Mela hemmhekk diġà tinterpretaw. Imma hemm metodu, speċi waħda mill-affarijiet li tistgħu tgħidu. Eh, tistgħu tagħmlu. Istudenti jistgħu jistgħu jekk jeħlu, aħna ħafna drabi ikonna poezija qoddimna. U tista' tkun poezija li toġobna ħafna. Anzi, ġili iktar ma toġobna iktar iktar ninfixlu qoddimna. Ma tafim minn fejn se nibda. U daw kollha indikazzjonijiet ta' ta' imkejjem possibbli, ta' angoli possibbli li minnhom tista' tibda. Qatt ma tista' taqbad pożija kollha f'salt. Dejjem trid tibda minn dettal, minn angolu, le minn perspettiva, minn emozzjoni, minn vers jekk tridu. Jekk tridu, dan l-eżerċizzju li l-istudenti jaqsmu l-poeżija f'biċċiet anki jekk jista' jkun eżerċizzju komplikat ħafna, dik kif se naqsam ma' nies speċi. Eh, din kollha marbuta flimkien, kull vers, kull kelma hija marbuta mal-oħra. Iva, ma kieku kellek taqsama tgħid dil-parti tagħmilha ma' din, Jew l-istrofi, tliet strofi per eżempju ta' bħal f'minutira minnhom infushom huma taqsim tajjeb tal jgħanidu tal-ġrajiet ewlenin jew tal-ġrajiet fis-sens ta' dak li qed jiġri fil-poeżija. Eh, Jew jew it-tlet strofi ma jirreflettux tlet momenti importanti, jew tlet ġrajjiet, tlet avvenimenti importanti le? fil-poezija. Fil Naturalment, u batem il-kwissjoni ta' temi, li hija kwistjoni importanti ħafna. Um, u għaw, naħseb illi Naħseb li importanti li inħallu il-kelma immaġinazzjoni mhix il-kelma adattata hawnhekk imma l-intuizzjoni tmexxina. Hekk inti meta tħares lejha poeżija, wara li tkun qrajta, forsi darba darbtej, m'hemmx għalfejn tkisser rasek fuq xi qed titkellem. U U ma nafx fuq żmien, fuq ma nafx fuq it-tfulija, eh, fuq il-nostalġija, fuq il-ritratti, fuq il-memorja, fuq xiex qed titkellem, fuq l-arloġġi. Ir-risposta naturalment għal din il-mistoqsija hija qed titkellem fuqhom kollha. Qed titkellem fuq il-moħħ iva ukoll. Daw kollha temi, kollha trufijiet jew kollha biċċiet jew kollha partijiet li minnhom tista' tibda d-diskussjoni tiegħek. Naturalment, jien konxu li jentkom għandkom sillabu, għandkom ħafna xogħol, xi tella, hemm ħili oħrajn li tridu diskutu, hemm is-smieħ, hemm il-kidba, eċċetera. il-qari, naf, naf, dan kollu, għalhekk intkom dejjem tridu tapplikaw dak li qed niddiskutu bejnietna għal realtà partikolari tal-klassi. Imma il-preparazzjoni tagħkom mhux bil-fors tkun limitata naturalment daqs il-ħin tal-klassi jew daqs l-udjenza

il-mod kif iħares lejn lejn ir-realtajiet li qed jinbidlu, eċċetera. L-istil. Issa, il-sillabu naturalment jidentifika il-tekniki, il-mekkanizmi, l-odo tajdulom li tridu eh, li l-istudenti jridu jkunu kapaċi jidentifikaw u janalizzaw Naturalment dan jista' jispiċċa eżerċizzju ċerebrali ħafna tal-mok kważi eżerċizzju xjentifiku. U naf li uħut mill-għallima jiddejqu illi jispiċċa hekk. Però importanti li l-istudenti jkunu kapaċi identifikawhom biex eventwalment ikunu jistaw janalizzawhom u janalizzaw anki l-effett li dawk it-tekniki, li dawk l-odot, dawk il-mekkanizmi qed iħallu iħallu anki fuqhom, ġifieri eh, kif taffetwani in din il-metafora x'inħoss meta meta naqra nħoss dwejja, inħoss diżappunt, inħoss frustrazzjoni, inħoss ferħ, inħoss sodisfazzjon, x'inħoss? Issa, is-sillabu din isemmiha, eh? u l-postmodernizmu fil-fatt poġġejtu fil-parentesi għaliex eh, mhux imsemmi fil-sillabu, imma romantiċiżmu u l-modernizmu kif tafu jissemmew. Naturalment il-letteratura tagħna ma waqfitx hemm, nirringrazzjaw l-Alla, imma Nirringrazzjaw l-Alla li għanna l-romantiċizmu, l-modernizmu, għanna realizmu kol, u għanna għanna eh, elementi oħrajn li, li ma jitlux għanna romanz skotiku, romanz popolari, tal-fax, għanna ħafna affarijiet. Fejt itkol poezija naħseb għanna primarjament dawn it-tlet iżum movimenti jew l-għanin. Għanna l-poezija tad daħ u kol, hemm l-epigrammi, hemm l-limerikki, ma mux għed niddiskutu għamawnek Uħut mill-mistoqsijiet li jissemmew fis-silabu mhux faċli, jiġifieri jiena naħseb f'ċerti aspetti inżiba diffiċli kieku poezija ta' George Borg eh, nidentifika ix romantika, ix moderna u niġġustifika dik l-għażla. Iġifieri jiena nifhem id-diffikultà hemmhekk Imma il-punt huwa ġenerali speċi, ħafna drabi il-vokabolarju u anki tematika jikxfuk, jikxfuh il-perjodu u l-ġeneru eh, letterarju speċi li norbtu mal-poezija partikolari. Jena naħseb li t-lezzjat ikunu bizzejed biex il-lesti. il-kuntest storiku. Hemm punt hawnhekk vera interessanti. Ehm, L-għonet zammejt il-kelma li jużaw huma l-klima. Għanna normalment nużaw kontest, il-perjodu, il-klima soċjali, polit, klima toġobni, l-atmosfera, l-bordata, il-klima soċjali, politika u kulturali li fija eħxu l-awtur jew l-awtriċi u fija nkitbet il-poeżija, dik semmejnija, deskrizzjonijiet ta' ġrajjiet eh, storiċi, aspetti relevanti tal-ħajja ta' kuljum fil-kultura li fiha kitbet il-poeżija, u s-sensibilitajiet eh, artistiċi u letterarji tal-epoka li fiha kiteb ix-xogħol. Jekk il-poeżija eh, tkun antika, tajjeb li jkun hemm informazzjoni dwar iż-żmien li fih, iż-żmien li fih kellha tiġri. Eh, ehm, il-kultura, skużawni, li fih anke tbet il-poeżija. Iż-żmien li fih inkitbet sewa. Hemm punt ieħor li tant ħarab il-ħin li nibża li ma jekk ma naqbadx nsemmih eh, eh, nista' nħallih barra. Ir-relazzjoni bejn iż-żmien li fih inkilbet il-poezija, li fih hija ambjentata l-poezija u l-lum. Allura, eh, xiex relazzjoni hemm bejnietom? X'tip ta' relazzjoni, pereżempju, għandna llum maż-żmien u mal-ħin li hija differenti r-relazzjoni milli kellha, pereżempju, Lilian Sciberras fil-poezija. Hemm relazzjoni differenti li hemm ċerta medjatezza li l-lum li tawna il-mezzi teknoloġiċi illi ta' għabinna ma kellhomx. Ġviri jekk ma kellhom ansjeta biż-żmien, aħna llum għandna ansjeta bil-ħin, le? Ħanaq biżatina għax id-diskutejta, id-diskutejta wkoll Iddiskutejta wkoll. Jista' jkun hemm pereżempju poeżija li ġiet immużikata. Xi ħaġa li tistgħu tiddiskutu poeżiji ta' Oliver Friġieri pereżempju minn Fins Fabri. Daw ftit jew wisq semmejthom ukoll. U eħeżat dan kien il-pont ix-xekku differenzi mal-lum. Għax aħna l-poezija qed naqraw għal-lum. Ġifieri għalxejn għalxejn nippruvaw nirħbew eh, wara l-kuntestualizzazzjoni storika li Ġwan Mamu se naqraw illum, avolja kiteb design sen ilu issa. Imma l-lum qed naqrawh u ma nistgħux naħarbu mill-fatt li qed naqrawh illum, li qed naqrawh illum, li s-sensibilità tagħna, li l-kultura tagħna hija tal-lum. U l-għarfien tagħna tax-xjenza huwa l-għarfien tax-xjenza tal-lum, firri aħna napprezzaw il-fatt illi illi eh, ma nafx fil-kas ta' Mamo per eżempju illi illi Edison kien għamel skoperti importanti jew li saru skoperti importanti fil-qasam xjentifiku. Eh, ma nistaw probabb irridu namlu l-isforz li nifmu Malta rurali ħafna, eh, mhux assolutament mhux industrializzata ta' żmien mamu kemm se tara id-dinja ta' New York bħala dinja aljena prattikament. Umbat, xinu ma l-affarijiet li sta taqra wara l-poezija li jistaw jgħinu kanki ehm, biex tapprezza dik il-poezija, biex taqra iktar fil-fond, għax ta' taqbad poezija ta' Silvia Plath, per eżempju, jew kitba, jew romanz ta' Lilian Xiberqas biex ta' profondix, jew taqbad il-ktib tagħha Klessidra, per eżempju. U din il-poezija jiena ltqajt magħha l-ewwel darba fi Klessidra jiena sa hemm ġiet ippubblikata. U nixtieq ngħidilkom diskup sewwa għal min ma qarax l-intervist. Ehm, le, le, le, laqas fl-introduzzjoni tiegħi għal dal-ktieb ehm, mi qiegħda. Eh, jien peress li ktibt l-introduzzjoni għal ktib u dan ma ħareġ il-ktib fil-fatt għax dan bet ma kitbet l-introduzzjoni tiegħi, għalhekk Paul Xwier fil-reċensjoni tiegħu jikteb 2013 imma l-ktib ħareġ fil-2014. Dil poesija nista' ngħidilkom inkitbet fit-30 ta' April 2008 hekk. Mhux importanti ħafna, imma nkitbet pjuttost riċentement, seklu 21. Mhix waħda mill-poeżiji ta', ta Lilian Xiberras ta' snin 70, per eżempju, tipo il-ballata tal-ballata, li hija poeżija eh, radikali, rabjata, kontestatorja ħafna. Żmien differenti, perjodu differenti. U allura jena għażilt nitkellem fuq dil poezija anke għaliex ktibt daħla għall-ktieb tagħha li fiha eh, kolli ngħid ma semmejtx lil din il poezija ma semmejt poezija oħrajn li huma simili probabbilment għalhekk ma semmejtx lila. Kienet saret eh, reċensjoni, kien kiteb reċensjoni Paul Xwireb, eh, dawn huma siltiet mir-reċensjoni li sibuhom online

Mela din hija l-poeżija eh, li semmejt fil-bidunet naf li kważi spiċċali l-ħin araw di l-aħħar l-aħħar araw l-aħħar vers tal-ewwel strofa biex insemmu ħaġa waħda. Ehm, araw xi jagħmel, iġviri, ah, skużawni, araw araw x'tagħmel il-poeżija, araw x'tagħmel Lilian xi berras. Bħal minnu tira ta' arloġġ li waqaf jaħdem. Skużawni, qed nipprova naġġel u tlift it-ton. Bħal minu tira ta' arloġġ li waqaf jaħdem moħħi, bla ma nitolbu iterraq lura fis-snin moddija fejn jgħix għal ftit il-kennu l-ozza ta' tfulija u l-ġabra u l-għaqda u t-timbix ta' aħna u nitrabbew. Issa, hemmhekk għandha sensiela ta' nomi le għandha ken, għandha ożza, tfulija, ġabra, għaqda, timbix. Mhijiex mhijiex naturalment anki grammatikalment mhijiex stramba mhux tas-solti, mhux tas-soltu eh, li tispiċċa din effettivament din sentenza sewwa ta' aħna u nitrabbew, imma jisetat Kitbet faċilment ta' tfulitna jew ta' meta konna żgħar, imma tuża din il-frażi li kważi tikseb eh, funzjoni nominali sewwa. Dawk il-lingwisti fostkom, dawk li huma aktar mitħla ta' lingwisti naħseb li taqblu miegħi le għandha kważi funzjoni nominali hemmhekk, kważi nom. Imma huwa verb. Għax it-tfulija hija xi ħaġa ħajja li għax xi ħaġa li mhux biss għexet, ġarbet, imma li għalija f'din il-pożija minn kelja li tippreżenta bħala xi ħaġa li għaddiet fil-fatt għada qed tgħixha. U hemm pożi oħrajn fil-ġabra eh, klessidra versi ta' żmien maħrub sewwa huwa il-kontinwazzjoni tat-titlu. Eh, hemm poeżi oħrajn f'din il-ġabra li jaqbdu l-istess temi sewwa tal-preżenza ta' din it-tfulija li għaddiet le din il-kontradizzjoni tipika tal-poeżija. U issa li minn seba' bqajna tnejn, qed titkellem fuq l-aħwa nassumi le, jew il-membri tal-familja kollha. It-tifkiriet saru hemmhekk interessanti tidħol eh, dik ir-riċerka li tkun tkunu nkunu għamilna speċi dwar il-biografija tagħha hemmhekk rilevanti. Mhux biex noqogħdu nitkellmu iktar fuq Lilian Xiberras u l-familja tagħha milli fuq il-poezija, imma għax dak id-dettal jgħinna biex napprezzaw iżjed il-poezija. Imma naħseb iktar importanti minn hekk ehm, huwa il-fatt li issa li minn seba għajna tnejn Hija stqarrija ta' dieqa, x'inhu l-effett ta' dak il-vers? Għalija, jien x'inħoss jiena Adrian? Jien inħoss dieqa, jien inħoss diżappont, jien inħoss il-niket profond le ta' persuna li mhux biss tilfet ħamsa mill-membri tal-familja tagħha li għexet, li trabbiet, li s-sawret magħhom li sawruha u sawret li l-om ju kol. Imma għandek u kol il-persuna li qed tirrealizza illi dak il-numru seba' irrit isir numru zero fl-axħar. U wasal il-moment tagħha wkoll, jew qed joqrob il-moment tagħha wkoll. Jekk ġa għaddew ħamsa, jekk ġa telqu ħamsa, eh, it-tnejn l-oħra, ma tantx fadlilhom, dik hija sensazzjoni. Għar dik kelma li mużajċ fil-preżentazzjoni tiegħi, u bdejt ngħid hemm kelma li qed ngħalliha barra. Imma kif tafu intom meta tgħallem, titgħallem u tirrealizza dak li trid ittejjeb. Eh, importanti ħafna s-sensazzjonijiet fil-esperjenza tal-poezija. It-tifkiriet saru bħal hawnhekk tuża s-similitudnijiet imma tuża sensiela ta' eh, similitudnijiet imma l-funzjoni tagħhom hija metaforika ħafna, ġifiri ehm, mhux il-post biex noqogħdu niddiskutu relazzjoni bejn similitudni u l-metafora, ma kemm ngħid li huma qrib ħafna ħafna ħafna ta' xulxin. Ħafna drabi l-effett huwa simili, jiġifieri meta ngħid simili jiġifieri illi it-tifkiriet equals it-tejda saru equals ħjut tad-deb. Oraj, tgħid bħal, imma il-bħal veru jekk nimxu ma dak li jgħidu ħafna teoriċi, teoristi, ngħidu speċi li hija inqas qawwija mill-metafora, ma it-tifkiriet huma ħjut tad-deb. Huma ħjut tad-deb. Anki hemm kontradizzjoni fihom dawk il-relazzjoni bejn il-ħjut u d-deb. Naf li sar il-ħin. U allura ħanaddi malaj. Iġveri, dik il-poezija taqbad dik il-lista li bdejt din il-parti ta' taħdita bija u tapplika għal-jom. tagħmel introduzzjoni tagħha skont il-kriterji li semmejna, tara l-biografija, eh, speċjalment dawk id-dettalji huma l-iktar relevanti, etc. U għaw xi ħaġa tal-aħħar fuq l-effett ta' xnaf li eh, suppost waqaf ċi kwarta ilu għad-diskussjoni. Għalija l-kwistjoni tal-effett li jħallu mekkaniżmi letterarji hija kwistjoni fundamentali. Diffiċli imma fundamentali. Sowa, għaliex dan mhux kif kifet kemm il-darba, dan mhux biss eżerċizzju tal-moħħ, imma eżerċizzju essenzjalment uman le tagħna bħala persuni bħala individwi li qed naqraw xogħol, allura x'effett qed iħallu l-elementi li hemm f'din il-poeżija fuqna personalment. Il-kwistjoni mhix biss li tifhem eh, xi trid tgħid biha l-poeżija meta tgħid moħħi bla ma nitolbu itterraq lura fis-snin moddija, jien ma naħsibx li hemm hemm bżonn eżerċizzju intellettwali diffiċli ħafna biex tifhimha dik. Naħseb li huwa iktar importanti u iktar impenjattiv li tara x'inhu l-effett tagħha. Eh, moħħi bla ma nitolbu iterraq lura fis-snin, bħalli kieku fis-snin modija, bħalli kieku moħħi eh, jimxi kontra r-rieda tiegħi bħal kieku hemm asma bejn moħħi u qalbi, eh, bejn moħħi u bejn dak li qed jagħmel moħħi u dak li nixtieq u jien jagħmel. Le il-moħħ li jterraq waħdu kontra r-rieda tiegħi. Il-kwistjoni għaw kox jitfissar għalija, jiġifieri xi nħoss meta naqra din iġbija li għaf il-fatt ta' ida ta' similitudni u metafora, eh, din naħseb

xi tfisser għalija din il din il dawn iż-żewġ versi, xi tfissru għalija, xi tfisser għalija din iġbija. Xi nħoss ġo fija meta naqra din iġbija. Xi ġini frażi ma nafx għalfejn ehm, repetejta di. Naħseb li dawn ednihom ftit jew wisq U dawn huma taqsimiet tal-istudju li għamilt jiena, ta' studju introduttiv li għamilt jiena, ballata qed nilgħab bil-kliem hemmhekk għax għandek l-ewwel fażi tal-karriera poetika tal-Lilian Xiberas li hija kumbattiva ħafna membru tal-Partit Komunista, fem, tiddeskrivi li l nfisa verbatim bħala feminista. impenjata fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja soċjali u anki fuq kwistjonijiet ta' sessualità. Ma mbagħad għandek eh, l-ordni superjuri tal-ħolqien u snin minn sija ovvjament it-tema li għanna. u dawn huma xi siltiet eh, li li jagħtukom indikazzjoni eh, ta' xem f'dik id-daħla. Wara r-Repubblika huwa l-ktieb tagħha tal-1979 li ħarġet ma' Marja u Vella. Ah, skużawni, femminizmu kellha tiġi effekt kbira hemmhekk.